Pum mlynedd. Do'n i ddim yn meddwl mai cam drin ydoedd, oherwydd nad oedd yn fy nharo, priodas wael yn unig ydoedd. Dywed pawb fod priodas yn anodd, felly ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl mai ein haddasiad i fywyd priodasol. Ni chaniataid i mi gwyno, ac ni wnaeth pa mor ysgafn y gyflwynais iddo allem siarad am ein perthynas. Byddai'n ddig ac yn dweud wrthyf mai fy swydd oedd ymostwng iddo, fel y dywed y Beibl. Atgoffodd fi mai ef oedd pennaeth ein tŷ, ac ni ddylwn gwestiynu ei awdurdod. Roeddwn i mor drist, a doeddwn i ddim wir yn teimlo'n ddiogel bod yn agos atoch gyda'r dyn hwn a oedd wedi newid cymaint ers ni briodi, ac nad oeddwn i'n teimlo fy mod i'n fy ngharu o gwbl. Ond fe atgoffodd eto bod y Beibl yn dweud i beidio dal eich corff yn ôl oddi wrth eich gŵr, a phe bawn i, roedd yn yn anfuddhau i Dduw. Ond fe matgoffodd eto bod y Beibl yn dweud i beidio dal eich corff yn ôl oddi wrth eich gŵr, a phe bawn i, roedd inni yn anufuddhau Dduw. Hyd yn oed pe bawn i'n sâl neu'n flinedig, roedd disgwyl i mi ei blesio. Roedd fy nheimladau'n ddiwerth. Roeddwn i'n teimlo'n hollol gaeth. Yna, mewn gŵyl Gristnogol, gwelais sefydliad o'r enw Restored, a oedd â llyfr o'r enw The Bible Just Tells Me So, pam nad oes rhaid i chi ymostwng i gam-drin domestig. Cefais fy swyno a dechreuais siarad ag un o'r menywod. Fe wnaethant rhoi eu lawlyfr Survivor i mi a thynnu sylw at y penodau sy'n siarad am yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am briodas a cham-drin domestig. Newidiodd fy myd i wybod nad oedd Duw eisiau'r stori hon am fy mywyd ac mai fy ngŵr oedd yr un sy'n anufuddhau Dduw. Fe wnaeth y llyfr a'r sgwrs fy helpu i ddeall beth oedd yn digwydd a meiddio gofyn am help. Mae wedi bod yn daith hir, ond good nawr fy mod yn cael fy ngharu gan Dduw ac yn byw yn rhydd o fy nghamdriniwr.
Clod foraf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Roedd Kate yn credu mai dyma sut y dylai bywyd priodasol fod. Yn anodd ar y dechrau, ond ymhen amser bydde'r problemau'n datrys eu hunain. Fodd bynnag, pob tro ceisiodd Kate siarad am y problemau â'i gŵr, fe wrthododd wrando, a defnyddiodd y cyfle i ailosod ei awdurdod ar y berthynas trwy ddefnyddio adnodau wedi eu dewis yn ofalus o'r Beibl i gadarnhau ei olwg anghywir o briodas Gristionogol. Diolch i Dduw am ddoethineb a dewrder y rhai sy'n ysgrifennu llyfre, llaw lyfre a thaflenni sy'n cyflwyno golwg fwy cytbwys o'r Ysgrythur sy'n dweud bod pob partner mewn priodas yn gyfartal o rhan statws, a bod y ddau yn annwyl gan Dduw, a bod gan pob un yr hawl i fod yn nhw eu hunain. Sut ydyn ni'n siarad ac yn gweithredu i sicrhau bod y neges hon o gydraddoldeb yn glir bob amser i'r bobl hynny sy'n cael eu cam-drin gan eraill sy'n camddefnyddio gair Duw yn gyson. Dduw'r Creawdwr, helpa ni ddangos i bawb ei bod wedi eu creu'n arbennig ac yn rhyfeddol. Rho yn nerth i ni herio y rhai sy'n camddefnyddio dy air i gyflawni cam-drin ysbrydol. Gwnawn i'n wrandawyr a dehonglwyr doeth o'th weledigaeth ar gyfer priodas neu berthynas gariadus. Amen.